L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tieħu ħsieb tħeġġeġ il-qari fost nies ta' kull età, inkluż trabi u tfal ta' taħt it-tliet snin. Dan tagħmlu permezz ta' qari animat u attivitajiet interattivi b'xejn għat-tfal, il-ġenituri u l-kustodji tagħhom.
Aqra Miegħi huwa programm immirat għal tfal taħt it-tliet snin, jiġifieri anke t-trabi jkollna, flimkien mal-ġenituri u l-kuraturi tagħhom, fejn waqt dawn is-sessjonijiet jinqara ktieb fejn jiġi animat infatti l-ktieb u jitkantaw taqbiliet skont il-lingwa, għandna sezzjonijiet li huma bil-Malti jew bl-Ingliż. Dawn is-sezzjonijiet isiru darba fil-ġimgħa, f'kull lokalità għandek mnej issib sezzjoni jew tnejn. Il-ġenituri bi tfal taħt it-tliet snin jew kuraturi konna nanniet, babysitters, li jistgħu jattendu bit-tfal magħhom. Is-sessjonijiet huma bla ħlas, hemm rutina, hemm skeda li tittella' fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, il-ġenituri jagħżlu minn qabel fejn ħa jattendu. Waqt din is-sezzjoni tal-aqra miegħi, It-tfal jinġabru bilqiegħda, imdawrin mal-animatriċi tal-qari, l-ewwel ma titkanta kanzunetta ta' merħba biex it-tfal jindunaw li ħa tibda s-sezzjoni. O, u għandek rutina, it-tfal ikunu jafu x'inhu ġej. Mela titkanta dil-kanzunetta ta' merħba, jinqara ktieb b'mod interattiv biex inżommu l-attenzjoni tat-tfal. Minn fuq mill-istampi tal-ktieb wara li jinqara, insibu taqbiliet li jaqblu ma' l-istampi, mat-tema tal-ktieb biex inkomplu iktar it-tfal niftħuhulhom il-ktieb. U mbagħad wara nkantawlhom taqbiliet dwar il-kuluri u ngħidu il-kuluri. Ikollna ħafna riżorsi fejn fejn it-tfal jarawh il-kulur u jiġi f'kuntest. Ngħidu n-numri wkoll Speċjalment irridu nesponu t-tfal għan-numri bil-Malti wkoll għax insibuha isibuha diffiċli l-ġenituri u donnhom biex jgħidulhom bil-Malti n-numri u nkantaw ukoll taqbiliet dwar in-numri, inkantaw il-kanzunetta tal-alfabet u jibdew jisimgħu l-alfabet Malti wkoll. U mbagħad wara nispiċċaw xi xi kanzunetti jew taqbiliet favoriti tal-ġenituri. Biex huma jmorru d-dar il-ġenituri ikomplu jkantaw li semgħu waqt is-sessjoni. U fl-aħħar inkantaw nagħlqu b'kanzunetta ta' saħħa u ċaw. Din l-attività li hija kollha multisensorjali hija mod ta' tagħlim għat-tfal iż-żgħar. U fejn qed tagħti kuntest għax jien hekk qed ngħidlu t-tifel irrid pereżempju rrid nagħllem il-kulur isfar u qed ngħidu dan isfar isfar isfar. Imma x'inhu isfar? Qed nagħti kuntest, nagħtu każ għandna velijiet sofor li inti ikkuluriti li titfa' fuq ras it-tifel u qed jara tfal f'din id-dinja ikkulurita. Dejjem qed tagħti kuntest. Fl-ewwel tliet snin tat-tfal, Isir ħafna żvilupp, infatti ngħidu li l-ewwel elf jum huwa l-iktar importanti fl-iżvilupp tal-bniedem. Għaldaqstant il-lingwa hija l-iktar li tiżviluppa hija fl-ewwel tliet snin tal-ħajja tat-tfal. Hu importanti li t-tfal nesponuhom, nesponuhom għal vokabularju ġdid, vokabularju minn ġol-kotba għax il-kotba għandhom Vokabularju li ma nużawx kuljum, għandek it-taqbiliet ħafna vokabularju ġdid, iktar ma t-tarbija jew it-tfal ikollhom vokabularju, aħna ngħidu xkola ta' vokabularju, iktar jiggarantixxi suċċess akkademiku iktar 'il quddiem.